Цыппӕрдӕсӕм сӕр Дыууӕ боны фӕстӕ хъуамӕ уыдаид Куадзӕны ӕмӕ донгонд дзулты бӕрӕгбон. Алчертӕ ӕмӕ динамонджытӕ агуырдтой Йесойы хинӕй ӕрцахсыны ӕмӕ йӕ амарыны фадат, ӕмӕ тӕрхӕттӕ кодтой. Ӕрмӕст бӕрӕгбоны нӕ, науӕд адӕм сызмӕнтдзысты. Йесо уыди Вифанийы, хъотырджын Симоны хӕдзары. Ӕмӕ фынгыл куы бадт, уӕд ӕрбацыд иу сылгоймаг, Нард цы зайӕгой хонынц, уымӕй ист сыгъдӕг ӕмӕ зынаргъ хӕрздӕфгӕнӕнӕй дзаг дурынимӕ. Сылгоймаг дурын хъуыр асаста, ӕмӕ хӕрздӕфгӕнӕн райдыдта Йесойы сӕрыл уадзын. Иуӕй-иутӕ смӕсты сты ӕмӕ дзырдтой: Цӕмӕн хъуыди уыйбӕрц хӕрздӕфгӕнӕн хардз кӕнын? Уыди йын ӕртӕсӕдӕ динарӕй фылдӕрыл ауӕй кӕнӕн ӕмӕ ӕхца мӕгуыртӕн раттӕн. Ӕмӕ бустӕ кодтой сылгоймагыл, фӕлӕ сын Йесо загъта: «Ныууадзут ӕй, цӕмӕн ӕй къӕмдзӕстыг кӕнут? Уый мын хорз хъуыддаг сарӕзта. мӕгуыртӕ ӕдзух уӕ фарсмӕ сты, ӕмӕ уӕ куы фӕнда, уӕд сын уӕ бон у баххуыс кӕнын. Ӕз та ӕдзух уемӕ нӕ уыдзынӕн. Сылгоймагӕн йӕ бон цы уыди, уый бакодта. Мӕ баныгӕныны размӕ мын хӕрздӕфгӕнӕнӕй байсӕрста мӕ буар. Ӕцӕг уын зӕгъын, фарны уац ӕппӕт дунейы хъуыстгонд кӕмдӕриддӕр уа, уым ацы сылгоймаджы рымысынӕн загъдӕуыдзӕн, цы сарӕзта, уый тыххӕй. Уӕд Иудӕ Искариот, дыууадӕс ахуыргӕнинагӕй иу, ацыди алчертӕм, цӕмӕй сын ауӕй кӕна Йесойы. Куы йӕм байхъуыстой, уӕд бацин кодтой ӕмӕ йын зӕрдӕ бавӕрдтой ӕхцайӕ, ӕмӕ Иудӕ агуырдта сӕ къухтӕм цынӕй раттыны фадат. Донгонд зулты бӕрӕгбоны фыццаг бон, куадзӕны уӕрыкк ӕргӕвдыны бон Йесойӕн йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ загътой: Куыд дӕ фӕнды, кӕдӕм дын ацӕуӕм Куадзӕны фынг ӕрӕвӕрынмӕ? Уый арвыста йӕ ахуыргӕнинӕгтӕй дыууӕйы ӕмӕ сын загъта: «Ацӕут сахармӕ. Уым уыл сӕмбӕлдзӕн иу адӕймаг доны дурынимӕ. Мӕ-иу араст ут йӕ фӕдыл. Кӕдӕм бацӕуа, уыцы хӕдзары хицауӕн-иу зӕгъут. Ахуыргӕнӕг зӕгъы, мӕ ахуыргӕнинӕгтимӕ Куадзӕн кӕм бахӕрон, мӕ уыцы уат кӕм ис. Ӕмӕ уын уый уӕллаг уӕладзыджы фенын кӕндзӕн стыр ӕфснайд уат. Уым-иу нын ӕрӕвӕрут фынг. Ахуыргӕнинӕгтӕ араст сты, бацыдысты сахармӕ ӕмӕ ӕппӕт дӕр ссардтой, Йесо сын куыд загъта, афтӕ, ӕмӕ ӕрӕвӕрдтой куадзӕны фынг. Куы байзӕр, уӕд Йесо ӕрцыд йӕ дыууадӕс ахуыргӕнинагимӕ, ӕмӕ фынгыл куы бадтысты, уӕд Йесо загъта: Ӕцӕг уын зӕгъын, уӕ-иу мыл рацӕудзӕни гадзрахатӕй. Ныртӕккӕ мемӕ чи хӕры, уый. Уыдон ӕрынкъарыдысты ӕмӕ йын иу иннӕйы фӕдыл райдыдтой дзурын. Уый ис уыдзынӕн, мыййаг? Йесо сын загъта.
Дыууадӕсӕй иу. Цӕхдоны мемӕ йӕ къӕбӕр чи тулуй. Адӕймаджы фырт фӕивгъуыйы, сыгъдӕг фыст дзы куыд зӕгъ афтӕ. Фӕлӕ сар-есӕр адӕймаджы фыртыл гадзрахатӕй цы адӕймаг рацӕуа, уымӕн. Уыцы адӕймаг фӕлтау куы нӕ райгуырдаид, уӕд ын хуыздӕр уыдаид. Хӕргӕ куы кодтой, уӕд Йесо райста дзул, арфӕ ракодта, асаста йӕ радта сын ӕй ӕмӕ загъта: «Айсут ӕмӕ хӕрут, уый мӕ буар у!» Стӕй райста сӕны кӕхц, арфӕ ракодта, радта сын ӕй ӕмӕ дзы се ппӕт дӕр банызтой ӕмӕ сын загъта: «Уый мӕ туг у. Уымӕй фидаргонд цӕуы ног фидыд ӕмӕ акӕлдзӕни бирӕты сӕраппонд. Ӕцӕг уын зӕгъын, нал баназдзынӕн сӕнӕфсиры сӕнӕй, цалынмӕ Хуыцауы паддзахады ног сӕн баназон уӕдмӕ. Стӕй азарыдысты арфӕйы зарӕг ӕмӕ ацыдысты Елеоны хохмӕ. Йесо сын загъта: Уе ппӕт дӕр мӕ ныууадздзыстут, уымӕн ӕмӕ сыгъдӕг фыст зӕгъы: «Амардзынӕн фыййауы, ӕмӕ фыстӕ ныххӕлиу уыдзысты. Фӕлӕ мӕ райгасы фӕстӕ уӕ разӕй ацӕудзынӕн Галилеймӕ. Петр афтӕ бакодта. Се ппӕт дӕр дӕ куы ныууадзой, уӕддӕр дӕ ӕз нӕ ныууадздзынӕн. Йесо йын загъта. Ӕцӕг дын зӕгъын, ӕхсӕвуасӕг дыууӕ хатты нӕма ныууасдзӕн, афтӕ мыл ӕртӕ хатты атигъ кӕндзынӕ дӕхи. Фӕлӕ Петр ноджы ныфсджындӕрӕй дзырдта.
Демӕ мӕ амӕлын куы бахъӕуа, уӕддӕр дыл мӕхи нӕ атигъ кӕндзынӕн.
Афтӕ дзырдтой иннӕтӕ дӕр. Уӕд ӕрцыдысты, Гефсимани чи хуынди, уыцы бынатмӕ. Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн загъта: «Цалынмӕ бакувон, уӕдмӕ уӕлӕмӕ бадут. Йемӕ ахуыдта Петры, Иаковы ӕмӕ Иоанны, бафтыди мӕлӕтон тасы ӕмӕ райдыдта ӕрхӕндӕг кӕнын, ӕмӕ сын загъта: Мӕ уд мӕлӕтон хъынцъым кӕны. Фӕлӕуут ам, ма-иу бафынӕйут. Иу чысыл ӕддӕдӕр рацыд, зӕххыл дӕлгоммӕ ӕрхауд ӕмӕ куывта, цӕмӕй гӕнӕн ӕмӕ амалӕй ацы тухӕн ма бавзара.
Аввӕ! Мӕ фыд, ӕппӕт дӕр у дӕ бон. Ацы хъизӕмӕртты кӕхц мын ма бадар. Ӕниу мӕн куыд фӕнды, афтӕ нӕ, фӕлӕ дӕу куыд фӕнды, афтӕ фӕуӕд.
Йесо бацыд йӕ ахуыргӕнинӕгтӕм ӕмӕ сӕ фынӕйӕ куы баййӕфта, уӕд Петрӕн загъта: Симон, фынӕй дӕ? Ӕнӕфынӕйӕ иу сахат нӕ бафӕрӕзтай? Мӕ ныффынӕй ут ӕмӕ кувут, цӕмӕй фӕлварӕны ма бахауат. Уд цӕрдӕг у, буар та ӕдых.
Ногӕй та фӕхибар ӕмӕ бакуывта, уымӕй размӕ куыд куывта, афтӕ. Бацыди сӕм ӕмӕ та сӕ баййӕфта фынӕйӕ, уымӕн ӕмӕ сӕ цӕстытӕ ӕруӕззау сты ӕмӕ йын цы дзуапп радтаиккой, уый нӕ зыдтой. Бацыди сӕм ӕртыккаг хатт дӕр ӕмӕ сын загъта: «Ныр дӕр ма фынӕй кӕнут ӕмӕ уӕ фӕллад уадзут? Ӕгъгъӕд уӕ рцыди рӕстӕг. Мӕнӕ адӕймаджы фырт лӕвӕрд цӕуы тӕригъӕдджынты къухтӕм. Сыстут ӕмӕ цӕуӕм!» Мӕнӕ мӕ уӕйгӕнӕг ӕрбаввахс. Йесо йӕ ныхас нӕма фӕци, афтӕ ӕрбацыд Иудӕ, дыууадӕс ахуыргӕнинагӕй иу. Алчертӕ, динамонджытӕ ӕмӕ йын адӕмы хистӕртӕ йемӕ рарвыстой бирӕ адӕм кӕрдтӕ ӕмӕ хъилтимӕ. Йесойы уӕйгӕнӕг сын радта ахӕм нысан: Кӕмӕн аба кӕнон, уый у. Ӕрцахсут ӕй, акӕнут ӕй ӕмӕ йӕ уӕгъд ма суадзут. Ӕмӕ куыддӕр ӕрбахӕццӕ, афтӕ бацыд Йесомӕ ӕмӕ йын загъта: «Равви!» Ӕмӕ йын аба кодта. Уӕд фӕлӕбурдтой Йесомӕ ӕмӕ йӕ ӕрцахстой. Йемӕ чи лӕууыд, уыдоны иу фелвӕста кард, ныццавта дзы алчеры цагъары ӕмӕ йын йӕ хъус ахауын кодта. Уӕд Йесо адӕмӕн загъта, «Цымӕ абырӕджы ӕхсут, уыйау ме рцахсынмӕ кӕрдтӕ ӕмӕ хъилтимӕ куы рацыдыстут? Ӕз ӕрвылбон кувӕндоны уемӕ уыдтӕн, ахуыр кодтон адӕмы ӕмӕ мӕн ахстат. Фӕлӕ Сыгъдӕг Фыст цы зӕгъы, уый хъуамӕ сӕххӕст уа».
Уӕдӕй ахуыргӕнинӕгтӕ се ппӕт дӕр ныууагътой ӕмӕ фӕлыгъдысты. Иурыгон лӕппу йӕ бӕгънӕг буарыл хъуымац тыхт, афтӕмӕй цыд йӕ фӕдыл ӕмӕ йӕ ӕфсӕддонтӕ ӕрцахстой. Фӕлӕ сын лӕппу хъуымац сӕ къухы фӕуагъта ӕмӕ бӕгънӕгӕй алыгъд. Йесойы акодтой алчермӕ. Уым ӕрӕмбырд сты алчертӕ, адӕмы хистӕртӕ ӕмӕ динамонджытӕ иууылдӕр. Петр дӕрддзӕф цыди йӕ фӕдыл ӕмӕ бацыд алчеры кӕртмӕ. Уым ӕрбадти хъахъхъӕнджытимӕ ӕмӕ йӕхи тавта артмӕ. Алчертӕ ӕмӕ ӕппӕт Синедрион Йесойы ныхмӕ агуырдтой ӕвдисӕйнӕгтӕ, цӕмӕй йын рахӕссой амарыны тӕрхон, фӕлӕ нӕ ардтой. Бирӕтӕ лӕууыдысты мӕнгӕвдисӕнӕй ныхмӕ, фӕлӕ цы дзырдтой, уый сын кӕрӕдзийыл нӕ бадт. Цалдӕр мӕнгӕвдисӕны сыстадысты ӕмӕ дзырдтой йӕ ныхмӕ. Мах фехъуыстам, цы дзырдта уый. Ӕз фехалдзынӕн лӕджы къухӕй конд ацы кувӕндон, ӕмӕ ӕртӕ бонмӕ сараздзынӕн ӕндӕр, лӕджы къухӕй конд чи нӕу, ахӕм.
Фӕлӕ уыдонӕн дӕр се вдисӕйнӕгтӕ кӕрӕдзийыл нӕ бадтысты. Уӕд алчер размӕ ралӕууыд ӕмӕ бафарста Йесойы. «Дӕ ныхмӕ дын цы вдисӕнтӕ хӕссынц, уыдонӕн ницы дзуапп дӕттыс?» Йесо ныхъхъус ӕмӕ ницы дзуапп лӕвӕрдта. Алчерӕй ногӕй бафарста: «Ды дӕ Чырысти, Арфӕгонды Фырт?» Йесо загъта: «Ӕз дӕн. Ӕмӕ Адӕймаджы Фырты уындзыстут ӕппӕт хъомысы рахиз фарс бадгӕ ӕмӕ уӕларвон ӕврӕгътыл ӕрцӕйцӕугӕ. Уӕд алчеры ӕрымыгъта йӕ дарӕс ӕмӕ загъта:
Цӕй ӕвдисӕнтӕ ма нӕ хъӕуы, сымах фехъуыстат, Хуыцау куыд фауы, уый? Цы хъуыды уӕм ис?
Се ппӕт дӕр ӕй банымадтой аххосджыныл ӕмӕ амарыны аккагыл. Уӕд ыл иуӕй-иутӕ райдыдтой тутӕ кӕнын, бамбӕрзтой иу ын йӕ цӕсгом, цавтой йӕ ӕмӕ йын дзырдтой: «Кӕд фегъуымпар дӕ, уӕд нӕ чи ныццавта, уый базон. Дзӕхстытӕ йӕ кодтой хъахъхъӕнджытӕ дӕр. Ныр Петр та уыди бынӕй кӕрты. Уырдӕм ӕрбацыд алчеры лӕггадгӕнӕг сылгоймӕгтӕй иу. Петр федта йӕхи артмӕ тавгӕ, ӕдзынӕгӕм ныккаст ӕмӕ йын загъта: «Ды дӕр назаретаг Йесоимӕ уыдтӕ?» фӕлӕ йыл Петр атигъ кодта йӕхи. Цы дзурыс, уый нӕ зонынмӕ не мбарын. Петр рацыд ӕддаг кӕртмӕ ӕмӕ уасӕг ныууасыд. Лӕггадгӕнӕг сылгоймӕгтӕ йӕ федта уым дӕр ӕмӕ йӕ фарсмӕлӕуджытӕн дзурын райдыдта. Ай уыдонӕй у! Петр та Йесойыл атигъ кодта йӕхи. Уым чи лӕууыд, уыдон дӕр чысыл фӕстӕдӕр загътой Петрӕн: Ӕнӕмӕнг уыдонӕй дӕ, уымӕн ӕмӕ ды дӕр галилейаг дӕ. Де взаджы здӕхтыл комдзог цӕуы. Уый райдыдта ард хӕрын ӕмӕ Хуыцауӕй сомы кӕнын. Сымах кӕмӕй зӕгъут, ӕз уыцы адӕймаджы нӕ зонын. Ӕмӕ уыйадыл уасӕг ныууасыди дыккаг хатт. Ӕмӕ Петр ӕрымысыд, Йесо йын цы загъта, уый. Уасӕг дыууӕ хатты нӕма ныууасдзӕн, афтӕ мыл ӕртӕ хатты атих кӕндзынӕ дӕхи. Ӕмӕ райдыдта кӕуын.